Aw. CC hi nikum lama in MZP Inter High School Quiz Sangni sawm pakua kan nei tum khan Saint Paul's Higher Secondary School aiawhin a rawn tel a, champion team an ni a. Champion team niin zawhna chhang dik tam ber Best Quizzer Award lawmman kha a dawng tawh nghe nghe ni, Sisi in re diam. Tunah hian TV-a live in nu leh pa tam tak leh zirlai HSLC exam la hmachhawn tur ten an tana thil tangkai thlir beisei in, hmu beisei in min thlir mek a nia, in thu leh la an hre chak a. HSLC tawparh ni tura i inbuatsaih dan, i lehkha zir dan kha min han hrilh ta che. Aw, HSLC topper ni tur kher chuan ka in buat saih lo a, mahse ka tet lai chang tawh hian ka nu leh ka pa te hian i lehkha zir hi thiam chiang la, i hriat thiam phawt chuan i ni tum, i hlen lohna chhan tur a awm lo min ti thin a, chuvang chuan kei pawn ka thei tawp ka chhuah a, kum tir chang hian hemi classroom teaching leh textbook piah lamah hian in lamah a background nem lam hian youtube te google te Chuan lehkhabu thenkhat tang pawn ka inzir nasa em em a, zan tin hian dar riat tanga dar sawm pahnih ka zir ziah a, chu chu homework sawi loin an intah a, chuan khami board exam study leave lai phei kha chuan nilengin chaw ei lai tih lo chu ka zir zar zar thin. A lawm awm e. MZ Pinter High School Khuisa i tel khan tawpari nihna turah hian a pui che ni hrih em? Aw a, Kris a ka tel kha, MZP Kris a ka tel kha ka hlawk pui hle a, hei hi aw hmanhmawh deuh hlekin point point kan sawi lawk ang a, i a hmasa berah chuan ka lehkha zir kha ka hriat chian phah em em a, ah ni dang aiin uluk leh zualin Kris tan khan ka zir a, hei ka hlawk pui em em in ka hria a, chuan current affairs leh GK te kha a tel a, kha vang khanin ah a hmaa news te lo chhiar puat puat thin kha, tunah chuan enge ka chheh vela thil thleng te pawh hriat chakna thar ka lo nei ta a, chuan Chris nu pawh khanin habit angin current affairs in update te kha ka nei chhunzawm ta zel a, chuan ram chungchang te kha kan chhiar nasa ve a, ramhla te pawh khan ngaithla ve a, kha vang khan ram te pawh hi ka vei zual sawt in ka hria a, ram hmangaihna te pawh hi a pung sawt in ka hria a, chuan khami Chris kan nei lai khan Mzp hotute khanin Nikinah i kal en zir tur pawh kan lo thlir reng ang che tih ten min fuih thin a, kha vang khan ka lehkha zirah pawh hian ka infuih nasa em em a, phurna leh enge hei chona te thar min pe a, kha vang khanin Nikin leh zela ka zir ka zirlaipui te pawhin an lo hlawkpui zel thei nan khuasi inbuatsaih zel pawn ka duh sak hle cheu a ni. Alawm awm e.
Mzp khuisa champion ni bawk. HSLC topper ni bawk Puisain champion tuma pakhatna lawm an pettu kan khuallian kha zaina kan khuallian chawimuina hlantu hi a ni leh tho a i van nei hle mai he kan khuallian khan atan ni special atin ang mah tan pawhin ni special a ni ve thauhin kan hria kan lawmpui che a a dawtleah chuan zirlaite leh social media hi engai ngai dan social media hian zirlaite a ti buai ni hria em games khel nasat lutuk avangin zirlaiten an zirlaiah harsatna an tawh phai ni hria em. Kawngah hian min an chhang leh nghal a. Aw a, kei chu class ten exam hma thleng kha chuan social media ah hian Instagram, Facebook tih vel hi ka khawih loh hrim hrim a. Mahse WhatsApp vel, YouTube vel chu ka khawih nasal tuk a. YouTube phei hi chu ka lehkha zirna ah ka hmang tangkai lutuk a. Aw mahse hetiang hi chu ka khawih vak lo vang hian sawi tur em em pawh ka hre lo a. Mahse social media hi chu khawvel hmasawn nei na a ken tel ni tlat a. Chuvang chuan tunah pawh hian ka la khawih dawn chauh a. Chuvang chuan a hman dan tawk thiam hi a pawimawh hlein ka hria a, self control. Pawimawh mahnia in nghat thui hle in ka hria. A lawm awm e. A dawn leh ah kan kal leh nghal ang a, zawhna pathum chiah nei ah a tawp ber atan lehkha zir san degree nei san phawt a hnamu nge tha a ang a, lehkha zir sang kher ah degree sang tak thleng kher lova mahni tui zawnga kal nghal mai tha zawk a i hriat. Khua kai min han chhang leh nghal a. Aw, ka ngaihdan chuan lehkha zir san tluk a chhah hi chu a awm lo a, mahse mihring hi kan inang vek lo a, lehkha zirna lama tui thlawt lo, eng nge lehkha zir lam atanga thlen san in beisei lo te pawh kan awm thei a, tah kha chuanin chhu kan kal lai chang tawh hian kan tuina lam, skills, kha develop turin extra in coaching te kal thin ila, mahse zirna thlah thlam miah si lo in tih khan kan zir chho zel nga, pawl sawm pahnih kan zir hi chuan eng nge, eng kawng hi nge zawh ila kan hlawhtlin pui thei ang tih hi chu Kan hriat chhuah ve ngei ka ring a, chuvang chuan kan tuihna lam kawng kan zawh a, kan hlawhtling pui tak tak thei dawn a, a nih chuan bawh zui nghak a tha ka ti a, bakah kan ram tan pawn hmasawnna lo ni eng a, chuvang chuan private sector te pawh lo pung ang a, sorkar hnaiin min dei vek dawn si lo va, chuvang chuanin kan theihna lam, kan tuihna lam bawh zui nghal pawh kha a pawi ka ring chiah lo ni.
A lawm awm e, Singkawkhai Chawza HSLC topper zawhna tha taka min chhan sak avangin lawm thu kan sawi a, i kal leh zel na tura duhsakna kan hlan a che. Ka lawm e. HSLC topper pakhat zawk Lalhlimpui khawngaihin lo ding chhuak ve leh nghal se la. Microphone khan la leh lah. Limpui inre dih nghal em. Distancing deuhin ding ve ang aw ti hian aw. Tunah hian kan sawi tawng khan TV ah live in in lamah nu leh pa te leh zirlai HSLC exam la hmasawn tur te leh zir class dang zirlai mek te pawn min thlir mek a ni a. In lakah hian eng emaw thu leh hla ngai changin Ih min lo thlir mek a ni a, ih in ready chuan HSLC HSLC topper i nihna tura i in buatsaih dan khawngaih in min han hrilh ve leh la. Aw, ih HSLC topper nih kher kha chu kei pawn ka tum lo a, ka theipa tawpa chhuah mai kha ka tum a, ih. Time management te handwriting uluk te chungte pawh chu ka zir tel vek a paper exam paper fel taka chhan te pawh kha ka zir tel vek a khang kha a keng tel vek ka ti a tichuan school banah hianin thil dang thil tul dang tih zawh hnu hianin ka zir nghal thin a chuan chawi khamah dar sawm atanga dar sawm pahnih vel thleng te hi ka zir leh thin a tichuan ka hriat thiam lo chu youtube ah te science te hi ka en nasa thei em em a chung Bakah chuan lehkhabu dang te pawh ka share ve thin a, i knowledge tih zau nan te pawn amaherawh chu kan zir lai kha ka ngai pawimawh em em a, tichuan chutiang chuan ka zir ber a ni. I lehkha zir laiin i nu leh pa ten an thlawp tha che i ni hria em? Engti kawngin nge an thlawp that che tih kha kan zawh belliang che. Aw, ka nu leh pa te pawh hian min tanpui nasa thei em em a. A bikin subject bik i sawi chuan ka pa hian Mizo lamah te hian min pui nasa a, ka hria thiam lo te pawh hi ka zawt nasa thei em em a, tichuan ka nu te pawh hian exam lai te hianin min chawm tha thei em em a, ka ei tur te hi min siam sak thin a, exam lai te pawh hianin tihianin min men rei pui thin a, min support vek em em a ni.
Zirlai te leh social media hi eng a ingaihdan? Social media hian zirlai te a tibuai ni hria em? Games khelh nasat lutuk hian zirlai te a nghawng tha lo a nei ni hri em? Min an chhan chhun zawm sak lel a. Aw, zirlai te hian social media khawih tam loh hi eh, tan chuanin eh, social media khawih tam loh hi a him ka ti ber a. A chhan chu social media hi khawih dan chin tawk hi hriat a har em em a, khawih sual leh i duh tawh duh duh aia rei te hian khawih a awlh em em a keini ang tha lai tan chuan. Tichuan hun khawral. Tun lian tak a ni ka ti bawk a, amaherawh chu thil dang lehkha zir nana kan hman a nih loh chuan i chhu dang ni se. Tichuanin mahni hi a pawimawh ka ti ber a, media kha in control tir lohin media kha keimahni hian kan control zawk ila ka ti a ni. A lawngawm e.
Lehkha zir san phawt a hnam mung nge changa dikri sang tak nei kher lova mahni tui lama kal si si kan zawng tho kha kan zawt leh a che. Aw hna.
Thawh hna an tho thei a, an hna thawh kha a tangkai dawn a, an thiam tawk a nih chuan lehkha zirsan em em pawh chu a ngai kher ka ti lo a, amarawh chu India ram angah te chuan degree te hi a pawimawh em em a, chuvang chuan zir sang thei tan chuan zirsan te kha a pawi lo zawk ka ti a, tichuan eng ang kawng pawh zawi ila I kan thei patawp kan chhuah phawt a nih chuanin eng kawng pawh a that phawt chuanin kan dana tangkai a nih dawn chuanin a pawi lo ka ti ni. A lawmawm a zawhna te tha takin min chhang a, Lalhlimpui Saint Joseph, Saint Paul's Higher Secondary School HSLC topper i kal ziahna tura MZP in duhsakna kan hlan a che. Kan lawm e. Kei pawh ka lawm e.